Yo, ɔma adehyeɛ, saa bere yi yɛbɛma mo akye ama mo akɔ aba ade aba Afigyase News TV. Eh, saa bere yi yɛbɛpiem wɔ ɛyɛ District Library ana yɛbɛma ɔman no ho library no condition a ɛwɔ mu. Ɛna nɔpɛ yi, mo somfo Adoma Kumale so bɛtumi afrɛ me DJ Amino ana me ne me ankasa me nua ɛyɛ Samuel Ntwebosi ako dodoɔ no frɛ no Pastor Same ana yɛbɛpiem a library no eh, condition ɛwɔ mu no yɛpɛ sɛ yɛma wiase nyinaa ho eh, library no sɛdeɛ nneɛma si fa teɛ nti yɛnkɔ nhwɛ library no ɛho ɛne inside no ne yɛn sɛdeɛ nneɛma si fa teɛ yɛnkɔ yɛn nti sɛdeɛ teɛ no ɛ library no ah, sɛdeɛ ɛyɛ ɛpono no ayɛ no sɛdeɛ ayɛ no ɛnyɛ papa koraa nti yɛbɛsrɛ ah, yɛ district no anaasɛ assembly no na wɔn aba bɛhwɛ library ama yɛ yɛsrɛ Eh, assembly no, eh, maame DC, yɛbɛsrɛ mo a mommra na mommɛhwɛ library ma yɛn. Na sɛ- library yi, eh, nyɛ nnɛ na ɛyɛ la- library yi. Ɔyɛ on the 22nd ah, October 1999 ana Honorable Kojo Yanka ɛbɛyɛɛ saa library yi ma yɛn. Na library no, yɛbɛsrɛ yɛn mpanimfoɔ paa, ah, yɛhwɛ library yi na yɛyɛ no yie a, Ɛde mfasodeɛ bɛbrɛ yɛn kuro yi papaapa. Ɛɛ nnipa pii na efi wɔn nkurokuo ahodoɔ ba abɛsua adeɛ wɔ ha. Nti yɛtwɛn ama library yi asɛe koraa. Nti ɛɛ la light no sɛdeɛ library no ɛkyerɛ light no sɛ ɛsɛ fa yɛ atete sensɛn ho. Obi kura etwam na sɛ kɔsɔ obi kɔn koraa no a ɛmfa asɛmdɛ ɛmma fie koraa. Nti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ wɔbɛboa. Library yi akyɛ nyinaa afu awɔwɔ ɛna ɛha wɔn wɔ hanom. Ah, yɛne wɔn adi nkɔmmɔ kakra wɔ akyire hɔ nom sɛ awɔwɔ nko a wowɔ office hɔ koraa no a awɔwɔ ɛtumi ba inside hɔ nom kyɛ sɛ tibi a library wɔ mu no ɛnyɛ adeɛ a ɛtwa yie koraa nti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ yɛbɛsrɛ mo mommra na mommɛhwɛ library ɛma yɛi yɛ afigyase district library no ano ana yɛaba no ɛsrɛ kɔ facebook na ɔkɔ like ɛwɔ figyase news tv kɔ facebook ɔkɔ like ɛwɔ figyase news tv wokɔ like na wahyɛ nti yɛ library no ana yɛ mama ho sɛ deɛ sifa teɛ gata no ne yɛ wɔɔso no ne yɛ luvers no na sɛ mpoma no ne nyinaa no ɛnyɛ papa koraa ɛho dɛ sɛ hɔ nyinaa baabi a ɛsɛ bɔb bi ahyɛ bia no ne nyinaa bi nhyɛ hɔ baabi a bɔb hyɛ so so a ɛnyɛ adwuma te dura anadwo ha nyinaa yɛ sum nko a nti nneɛma wei deɛ kɔ deɛ ɛfere na ɛne wuye paa nti ɛnyɛ nneɛma nyinaa na yɛbɛka sɛ yɛbɛtwɛn anaasɛ yɛbɛhwɛ aban anim nko a yɛbɛsrɛ ankorankora a mo soso Nyame ato mo nsa mu sɛ mo soso betumi aba bɛboa yɛ because yɛ video yɛde ma mo yi ewiase nyinaa na ɛhwɛ yɛ yi wokɔ Facebook a wokɔ like na wahyɛ ɛwɔ Figyase News TV mo a mo somfo adoma kɔn lɛs betumi afrɛ ma mino me ne Pastor Same ana saa bere yi ɛbɛpiem ɛwɔ library no akyiri hwɛ mpoma paa mpoma no net nyinaa tete ɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ ɛɛ yɛ net a yɛapaakye paakye ɛɛ wɔyɛ foforɔ koraa na sɛ adeɛ a yɛhu bi da nso ɛbɛhu bi ɔ yɛ library no yɛkɔ no deɛ ɛne ne kusɛm paa na sɛ adeɛ a ɛntwa yie ɛnsɛ ɛmfata koraa yɛnhwɛ ɛma ne nsɛe ɛno ne yɛ slogan ne yɛ asɛm bakɔ a yɛda bi yɛde to ɛɛ yɛahwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ nyinaa anim kɔ facebook na kɔ like ɛwɔ afigyase no steve ɛsrɛ wiase adɔfoɔ nyinaa sɛ ɔmabɛboa afigyase Yɛn labre no na atumi ayɛ kamakama. Yɛntumi ɛnf biribiara na yɛntumi ntwɛn aban aban aban aban. Nti yɛbɛtwɛn aban na aban ɛmmaa yɛ a. Nti ɛnkɔyɛ saa. Yɛbɛsrɛ mu a saa bere nyame ato nsam sɛ wɔn ama yɛ mmoa. Wɔn ama yɛ mmoa paa. Because sɛdeɛ ɛrekɔ yi sese ɛyɛ ɔmampanin ka sɛ ɔbaa aba bɛyɛ inspection a bɔn saa kyɛ two days pɛ mpanimfoɔ bɛba ho aba bɛyɛ biribi kakra wɔ ho wɔn abɛyɛ nsiesie hɔ anamɔ Eh, apɔmpani ne regional minister mo ka sɛ ɔmo ba anaasɛ education foɔ ka sɛ ɔmo ba ha nsiesie bɛ bɛkɔ so ano no nanso so no kɛ yɛ ntɛm a na nka aboɔ yɛ ɛsrɛ mo ne kwan sɛ yɛtena ase ɛma atemu da si ansa na yɛakɔ akɔfa bible yo nti sɛdeɛ na mɛde kan de atum anim dada no Ɛɛ saa ɛyɛ labre yi ɛɛ yɛ on the twenty second October nineteen ninety nine ɛna ɔnabɔ Kwadwo Yanka na ɔno yɛ Ashanti Regional Minister ɛna ɔbɛ commission saa ɛyɛ labre yi nti yɛbɛsrɛ mpanyinfoɔ ɛɛ ne kura sɛ yɛtwɛn ma ɛyɛ labre yi ɛɛ ɛsɛ koraa baabi a ɛka kɔ no ɛɛ yɛba ho sɛ yɛba bɛ yɛ biribi kakra ho a ɛbɛyɛ yie yɛbɛsrɛ. Mpanyinfoɔ paa yɛbɛsrɛ mo saa berɛ yi yɛkɔ inside na yɛahwɛ nnoɔma a ɛti ɛwɔ inside hɔ nom. Nti mo a mohwɛ ɛyɛ inside hɔ no ana yɛaba no nkonya a ɛgu library ha nom no ayɛ adeɛ a ɛne wo yie paa wei wobɛyɛ dɛ paa bɛtena ase sɛ woba bɛsua adeɛ wɔ ha na wei wotena ase tɔ yam hyehyɛ wo nti wobɛyɛ dɛ paa tumi asua adeɛ ama ɛkɔ wo tirim yie paa nkonya wei nyinaa nyɛ adeɛ a Ɛyɛ sɛ ɛwɔ library hanom. Ɛsɛ yɛyi ne nyinaa to gu na sabe wiase no yɛkɔ yɛn anim no yɛsesa mu. Library wowura inside hanom a ha no kyerɛ sɛ ɛɛ gye sɛ mpanimfoɔ ba hanom a sikasɛm no anya adeɛ ɛbɛkɔ so biara. Nkonnwa yi wei nyinaa yɛ adeɛ a ɛyɛ sɛ sabe no wɔn sisa to gu baabi koraa. Ɛyɛ sɛ to gu baabi koraa. Yɛba ha yi anim ha koraa sɛ ɛyɛ sɛ kɛ ɛho sɛ ɛde abɛsensɛn wiem ɛyɛ yadeɛ aba yi ɛyɛ sɛ sabe nka Bakɛte bi si hɔ anaasɛ rɔba nsuo wɔ mu si a na ɛyɛ tissue ne sanitizer nyinaa bi wɔ hɔ nanso ɛduru hɔ yɛhu biribi a ne nyinaa no yɛne wɔn a wɔwɔ ha no ɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛn nyinaa ɛhu sɛdeɛ ɛsi fa teɛ ɛdeɛ nti na saa bere ebi mmaa yi yɛde bi abrɛ wɔn ana wɔn nso wɔn mpɛ anaasɛ sɛ

Aha ayɛ na ɛfiri Gyasino TV. Mese kɔ Facebook, ɔkɔ like na wahyɛ sɛdeɛ bɛyɛ wo nua bi soso bɛhu nneɛma a ɛrekɔ soɔ ɛwɔ ɛyɛ district anom. Nti wokɔ Facebook a kɔ like na wo soso wahyɛ ɛwɔ ɛfiri Gyasino TV. Ɛfiri Gyasi anaasɛ ɛyɛ district library no Eh, ɛna eh, yɛbɛ- yɛaba ha a yɛma wiase nyinaa hu sɛdeɛ nne- nneɛma si fa teɛ yɛmbiebie yinom na yɛnhwɛ ɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa kura mfuturo nko a mfuturo nko a nti yɛbɛsrɛ eh, yɛ assembly no anaasɛ eh, dc ne mp ne ne mpanimfoɔ nyinaa ɛdi sɛ mu nyinaa mo nso moka bɔ mu a mobɛtumi aboa yɛ nti eh, yɛ dc ana afei nso so ankorankora a mo nso monya tv ɛyɛ video bi eh, video bi ɛhwɛ no yɛsrɛ mo ɛka wakoma a Mobɛtumi aba bɛyɛ kuro yi mmoa na yɛ library no nso so atumi akɔ anim. Action.
Yo, nti saa bere yɛ yɛ yɛwura inside yɛn no na yɛkɔ ɛyɛ ɛdan no mu ɛne akyire nyama amanfoɔ ho sɛdeɛ ɛnɔma nso bateɛ no ɛyɛ sɛ yɛne panin a ɔwɔ ha ɛhwɛ nkɔmɔ na ɔno na bɛtumi ama yɛhu ɛɛ problems a wɔn wɔ mu kɔsi deɛ yɛ yɛ yɛ capture ne deɛ yɛama wiase ɛho ɔno na ɛwɔ ha no na onim Deɛ ɛha wɔn paa, ebia na deɛ yɛyɛ akapkya no, yɛhunu sɛ ɛyɛ problem, bia na ɛnyɛ ɛnyɛ problem biara saa. Ebia biribi paa nso wɔ hɔ a ɔno bɛpɛ sɛ wiase nyinaa so ebe ebe ɛbɛhu. Nti maame, mpakyɛw, yɛfrɛ wo sɛ? Mede Letitia Opoku. Mpakyɛw ma wo nɛsi kakra mɛyɛ. Letitia Opoku. Mpakyɛw maame Letitia Opoku, uh, woayɛ adwuma wɔ ha akyɛ? Mpakyɛw, uh, mayɛ adwuma 18 years. Mfie bɛyɛ du nwɔtwe na ɔyɛ adwuma wɔ hanom. Okay.
Yɛ yɛ bae no yɛ anim hɔ nwura sɛ de afu no ɛɛ awɔ koraa bi sɛ awɔ bɛha mo paa wɔ ha. Ɛfa dan no akyi mo pono no biribiara sɛ nkonnwa nyinaa so nyɛ papa. Na wankasa wɔ ha deɛ gye sɛ wankasa na anim ɛɛ situation sɛ ɛnom ɔsefa teɛ paa. Sɛ yɛ dry koraa sɛ ɛsɛ kɛ nya ɛyɛ ɛɛ. Eh, Veronica bucket yi bia nsuo wɔ mu o, na eh, tissue ne sanitizer bi wɔ ha nom, yɛduru a biribiara ni hɔ, yɛwerɛ inside saa. Nti wo deɛ deɛ wankasa wonim deɛ ɛkɔ so deɛ ɛmmoa mo no, yɛma ewiase nyinaa ehu.
Pancho amanfo obi a ɔhwɛ media otie no madaro ehia mo mmoa papapapapapapa. Nhyiamu mu a, district yi ama me boayɛ deɛ a library yɛ egu te sɛ biribiara nni hɔ a ɛkɔ so wɔ ha, the whole district library. Ɛdan no hia renovation, biribiara sɛɛ wɔ ha, nkonnwa, biribiara. Nti dan no hia, yɛhia renovation ankasa ankasa ankasa. Ansa na ɛno nso twa mu a, yɛhia nsuo. Mpanimfoɔ atitiriw ba ha, nso wɔn ba no mpɛ washroom a, yɛwɔ WCC. But yɛ ne nsuo a yɛ de yɛ. Ɛyɛ pɛpɛ. Ahaa nti ama yɛ resu. Nti atiefoɔ, mo adaworo no obi a ɔhwɛ no biara mo mmɛboa yɛn na mo ma yɛ nsuo. Afei nso yɛ compound no awɔwo ɛɛku yɛn. Ahafu yie paa. Papapapapapa nti nka mo adaworo no obi a ɔhwɛ me tie me biara yɛ deɛ yɛde srɛ deɛ yɛ srɛ mo bɛboa yɛn ne environment no Momma ɛnde bi ma yɛn. Yɛpɛ sɛ saa nwura no nyɛ green grass, ɛfiri hɔ na ɛhɔ ne sɛbi ɛyɛ attractive kakra. Sɛ nwura no koraa, sɛ wɔbɛyi afiri koraa na akɔyɛ bi a pavement bi koraa na sɛ bi koraa na ɛbɛma ha no ayɛ simple. Ayɛ saa, yeah, saa. Okay. Nti saa na yɛsɛ sɛ gya wɔn bɛyɛ pavement bi ama na saa nwura no a ɛha yɛn ne awɔwɔ no nsa ha nkwadaa kɔ ne yɛn ba mpanimfoɔ ne nyinaa. Ɛno so twa mu a, yɛ computers, yɛ developer, obiara nni hɔ a ɛyɛ adwuma. Computers agua nyinaa nyɛ adwuma. Ne nyinaa sɛe sɛ.
Ei. Ɛnɛ so, abɛɛfo mfidie, ɛno ara na yɛde yɛ adwuma. Nti no, wada, wada, mo adaworo no, mo bɛboa yɛn na mo mpɛ computers nso ma yɛn. Okay, okay. Yo, me ba. Uh, eh, omama, yɛntwa yɛn ho mmra sisi a, na yɛbɛsan abɛbɛtoa so. Yo, na yɛ maame no na ɔka computers no ho asɛm nti computers no ɛna egu hɔ nom no nnoɔma hyehyɛ ho saa no ahaa computers no sɛdeɛ ɛtifa teɛ no no ɛɛ nyinaa sɛdeɛ ɔno aka no ɔno na ɛwɔ ha ɔsi computers nyinaa no ɛnyɛ adwuma nyɛ adwuma koraa nti yɛbɛsrɛ Eh, adɔfoɔ, wiase eh, assembly no, yɛ maame DC, yɛ nyi mfiri mo, cause mo na mohwɛ ɛyɛ district no, nti ɛbɛsrɛ mo eh, mo ma mo nan ase nyɛ ntia ɛwɔ yɛ library ha no mo. Mesrɛ kɔ Facebook a na wakɔ like ɛwɔ Fijasinos TV, kɔ like na wahyɛ. Na library no, ɛyɛ library a mpanifoɔ paa ba ha no mo, nipa pipii na ɛfiri Nkurakura ahodoɔ ba hanom a wɔbɛba abɛsua adeɛ. Ɛne koraa sɛ yɛma library no gye gu saa. Ayɛ sei a na antwa yie koraa nti yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ sɛ wɔbɛba na wɔabɛyɛ kuro yi no mmoa. Yo, nti na yɛ maame ɛreka yɛ ɛɛ computers no ana yɛakɔ akɔhwɛ computer no nso no ɛɛ ɛnyɛ adwuma sɛdeɛ ɔka no korɛ paa nti Ɛɛ, na n'ano gu so ka nsɛm bebree. Megye di sɛ wɔ ha yi deɛ ɛbɛsa abɛn no, na deɛ aka akyire nso so wasan de atoa so ama yɛn. Maame, na woreka wo haw no bi, nti deɛ aka no ma yɛnhu ɛ. Mpakyɛw, yɛhia current books nso. Okay.
Eh, books na ɛwɔ ha. Na books no eh, atwatwam, ho pɛ current. Current one. Okay.
Nti atiefoɔ, honorable DC, yɛn MP. ne mpanyinfoɔ a mo tia mo adaworoma mo mmoa yɛn na mo mmɛ hwɛ live yi ma yɛn mo mma yɛ current news na mo bɛ renovate yɛ dɛn ɛso ma yɛn ɛno so twɛ mo a yɛ ka ne yɛ duru anadwo ha sum yɛ ka ne yɛ bie ne hɔ yɛ adwuma yɛ duru anadwo na anam ha esum yɛ pono so kura ɛnyɛ nti mo adaworoma ɔnabo dc mp Wo ne wo mpanyimfo, migyaa toa ho, mommɛhwɛ yɛn, ɛne ankorankoro biara, district mu mpanyimfoɔ, mo nyinaa monka mmom na moboa district library. Yɛda mo ase.
Yo, na yɛbɛda yɛn maame yi nso so ase papaapa. Ɛɛ, nsɛm bebree na wɔde ama yɛn no, nti yɛbɛsrɛ ɛɛ, yɛn adɔfo nyinaa sɛ wɔbɛboa yɛn. Nti sɛdeɛ yɛde kan de ato hɔ no, nso kɔ Facebook a, kɔ like na wahyɛ ɛwɔ Afigyase News TV, kɔ like na wahyɛ. na wahu sɛdeɛ nneɛma nyinaa si fa teɛ. Yɛafa dan no agu nsa baabiara. Problems a wɔn so face no, ana deɛ ɔhwɛ ha so so ade ato yɛn no, yɛsrɛ mo, eh, yɛnni ase yɛbɔ obi akyi, na mmom no yɛwɔ ha sɛ yɛtwe yɛn nyinaa yɛadwene aba adeɛ a ɛresɛe wɔn nti yɛbɛsrɛ sɛ yɛbɛboa ama biribiara nso so ayɛ kama kama kama. Saa bere yi, me ne me ankasa me nua ɛyɛ Samuel Ntwebu Siako, dodoɔ no frɛ no sɛ Pastor Same, ana yɛbɛpue mu a yɛde saa video yi so ɛrema moɔ. Enti no, Maka dada sɛ kɔ Facebook akɔ like na wahyɛ na wo nua so hu deɛ ɛkɔ soɔ. Ma me nkyea yɛ mea me boss Mr yɛwɔ duro nti ɔɔ yɛ London yɛkyea wo paa saa nso na Wasti ɔɔ yɛ Italy yɛkyea wo ɛɛ na na Pepra wo nso so ɔɔ ɛyɛ Germany saa nso na Kenneth Ɔhene Asiedu ɛɛ wo nso so ɔɔ ɛyɛ Italy yɛkyea wo papa ɛɛ Kwaku Ban abranteɛ wo nso yɛkyea wo wɔ London. Ana yɛn nuanom Henry wo so so wɔ yɛ Dubai ana yɛ Prince wo so bɔbɔ yɛ Dubai hɔ nom baabi a obiara hwɛ yɛ bia no yɛkyɛ obiara mmea me nua Kwame sɛ ma wɔ US wo so yɛkyɛ mo nyinaa te bɛsrɛ adɔfo nyinaa sɛ mbɛboa yɛ na library no ɛsɛ gyina ne na ɛso ebie mo wei anasɛ ha ɛyɛ Afigya Sinos TV kɔ like na wahyɛ edin ne Adom Ako Alex Senior wobɛtumi afrɛ me na me no Me ne Pastor Sami, yɛda mo ase. Yɛda obiara ase.